Gülkünç bolmasa-da, onda-da gülen boldum, bolýamy? Soň gül, gülünmese bar-a, şular barandan soň ýatybilýän däldirler, agşam bar-a. Dogrymy aýdaýyn. Söýlen stiker bar. Näme hakda çykyş etjek? Ýok, ýok, ýok.
Hiç hili çykyş däl. Çykyş däl bu. Prosto gep-gürrüň, gybat.

Eý Arsip, ýa, real ýöne şul oglan, şul oglany göreňde nädip ýylgyranyňy bilmän galýaň. Olam bir, gülmegem sadaka diýýär, güldürmek ondan dwaçta sadakadyr. Şonuň üçinem janyň sag bolsun. Kabul bolsun, Hudaýa kabul bolsun. Hawa.

Bu günki internet torlarynyň elitalary biziň aramyzda birek-birege el çarpaýlyň! Chicago Resto klubyň açylyş dabarasynda biz siziň hemmeçäňizi hoş gördük!
Mažor Eliz Nyýazow. Çapak çalalyň, häzir hyzmatda bolar. Guwanç Meläýew şun men ýagny söz pomoçnigim bolar. Pastaraýyş, pastaraýyş. Ýöne niçin maňa el çarpanoklar kän tananoklar öýdýän. Aýtdaş maňa men öýdýän kän tanap baramok. Meni osta ýumor üçin çagyrdylar. Uly tankytçy özüm men şu. Guwanç.

Neme aňyrda bäş müň dört müňler bar olar yzrakda otyrda. Şu indi häzir gelen myhmanlar bilen gysgajyk men häzir tanyş edeýin. Biziň aramyzda ilki bilen o Maral daýza. Wiý Maral beýdýä. Ýa tanarýan bolmansyňmy? Çikaga diýilse. Neme wiý? Iş zat ýerleňok?

Şeýlemi? Hä, onda. Men jany ýagdaýda hiç wagt Nazaretdaky gürläni eşidemok. Diňe internetde görýän. Internetde saklap bolanok ýöne bilýäňmi? Aý, TikTokda-da görýän, Instagramda-da tüweleme jany ýagdaýda mikrofon uzadýaň welin göni ýok, men ýok diýýär. Şeýlemi? Bir ýürek şatlygyňy paýlaşsa gowy-a, dogry dälmi? Hawa. Onda janyňyz sag bolsun. Indi.

Düýn geldi mylaýyn Çikagodan. Sag bol, işiňem aýdyp dur. Janyň sag bolsun.
Mundan beýlägem edýän işleriňde üstünlikler ýaran bolsun. Biz ýaly aýdymçylaryň aýdymlaryny ýagşydan ýamandan kommentariýalar berýändirler olar hiç. Ýöne sam glam siz bilen biz şony ýaýratdyk. Şu derejä siz bilen ýetdim men. Janyňyz sag bolsun. Brawo! Woo!
Dogry aýdýaň Akybek näçe Orginal parfýum.

Mekar me sen muny Max saňa wara prosto tak men sowgat beresim gelenokda. Sen halamok dogrymy aýdaýyn. Hehe. Şuň içinde sowgat bar. Ýa-da saňa pul hödürläp bilýär. Ýa-da senem şular ýaly parfýum alyp bilen. Ýa-da şuň üçin näkinany bilýän.

Ýene bir gezek bolýa iki müň manada gelýän boldy. Iki müň manat. Hmm, bolýa bäş müň manat. Sowgat. Bäş müň manatmy? Boldy.
Bäş müň manatdan boýun towlady sowgat.
Näme çykar kaçy? Ala bäş manat bolsa diýemmi? Özüňe gyzykla.

Şu janyň ýananda şeýle bolýa häzir. Ýok bir aýkyryn hawa. Birinji gezek görýän. Bäş müň manat burç. Ýaman gymmat burç eken.